Helo pawb, what is happening? Shwt mae pethau nawr? Mae'r fideo heddi yn bach yn wahanol achos heddi fi'n dechrau swydd newydd. Oherwydd yn ogystal yn neud fideos i Pop Tee mae gyda fi swydd slash swyddi gwahanol. Fi'n acto yn bennaf ond fi hefyd yn cyflwyno ac ambell waith yn canu ac yn chwarae mewn band. Ond y swydd fi'n dechrau heddi yw actio mewn cyfres gomedi newydd ar Stwnsh o'r enw Chwarter Call. Wythnos cyntaf ffilmo heddi a fi methu aros, a o'n i'n meddwl dod â chi gyda fi fel fach o VIP i ddangos be sy'n digwydd tu ôl y llen ar location ac ar set chwarter call. Ond yn gyntaf, mae'n holl bwysig ar diwrnod hir ar y set i cael brecwast. Heddi, dwi wedi cael tri wy wedi ei sgramblo fel allwch weld fan hyn, ac wrth gwrs, Fi'n lyco bananas. So, bye bye Glynedd. Helo Cyrdydd. Right de, a wedi cyrraedd i Caerdydd, bai Caerdydd mewn un dar. Mae'r amser yn just o lan i 5 munud wedi 7. Mae galwad fi am chwarter wedi, felly dwi'n gynnar. am unwaith yn fy mywyd. Dyma lle fyddwn ni'n dod pob bore i newid ac cael colur. Mae Chwarter Call yn rhaglen gomedi llawn sgetshis, felly mae 'na lot o newid cymeriadau ac lleoliad trwy'r dydd wrth ffilmo un sgetsh i'r llall. Felly fyddwn ni'n dod nôl fan hyn i newid rhwng sgetshis, ond ambell waith angen newid ar lleoliad, dibynnu faint o amser sydd gyda ni. A cob es i fan hyn, Studio Stwnsh Sadwrn. So, fi ar fin mynd mewn i Glowworks nawr, ac wrth gwrs mae'n gwisgo masg cyn mynd mewn i unrhyw adeilad, a fydden ni'n gwisgo masg pan ni'n symud o gwmpas yr adeilad, ond pan ni'n eistedd lawr yn cael colir ac yn newid dillad ac ar gamera ac tu fas, fi ddim angen i gwisgo fe, ond wrth mynd mewn, mae angen gwisgo fe. Dyma fi gyda fy Baftas i gyd. Un, dau, tri, ffwc, mae'na siwt gymaint fi di colli cyfris yma. Fi di... So nawr mae angen fi newid mewn i cymeriad cyntaf fi y dydd, sef Customer Greasy Spoon o'r enw 2. So allan o dillad fi, mewn i dillad 2 fel magic. Nesaf, mae angen colur. Dyma Matat sydd yn neud colur fi ac yn yr ystafell arall yw Betsan sydd yn neud colur fyd. Dyma hi. Mae Matat yn rhoi eli hael arno fi achos ddoe oedd e'n boeth iawn ac o'n i bron â. Now at some point there you looked like you were gonna. Explode? Yeah, basically. So fi fan hyn da Luke, un o'r actorion arall ar Chwarae Call, a pwy ti'n chwarae heddi? Uh, gohebydd i, i ddechrau bant. News report gyntaf, Jen. A mae fe'n dwym?
O, oh, fi chwasu. Mae chwasu Mor dwym i Ok, da ni off, ni'n mynd i Church Street ar yn y Hayes, yn y canol y ddinas ar gyfer ffilm o'r sketch cyntaf y dydd. Syth mewn i Debenhams. A dyma nhw y criw hyfryd i gyd ar Chwarter Call. Bore da pawb! Allwch weld y criw i gyd fan hyn. Craig a Dan y boys camera, Mari ein ymchwilydd, Rhys ein dyn sain, Nathan ein cyfarwyddwr sy'n y Chris Check fanna, ac Dwynwen ein cynnyrchydd sydd yn sefyll na da'r ffeil. Beth da, thro'r olygfa cyntaf yna Luke. Da iawn, ie. Yeah. Lot o pobl yn ceisio torri ar draws gyda yeah. bins neu mae bin lori uh, draw fyna neu lot o sŵn. O, oh, ai.
So, con ni ar lleoliad 2 a fi wedi newid mewn i hyn dyn. A pwy sydd yn uno fi fan hyn? Ond Mair fach, Cadi. O, oh, helo. O, oh, mae ddim ti'n drist, beth ydi bod? Ti'n colli'n hisiw i. Hisiw?
Ie, mae di hedfan gyda'r gwynt. Dyna beth sy'n digwydd yn y sketch yma, ti'n gweld? A, ti'n gweld hwnna? A. So jyst aros i Luke wneud link yn awr. Ie. Yeah.
A, a fi'n cael make-up fi, neu? O, ie, yeah, allti ddangos hwnna wedyn. Ie. Yeah. A Mata, dwi'n mynd i wneud fi'n edrych yn hen, so... A ga i ddangos hwnna i ti pan mae di cwpla. Dwi'n edrych cadi. Stunning.
Stunning? Ie. Yeah.
Yn barod? Yn barod, ie. Yeah.
A dyma'r edrychiad gorffenedig y hen dyn a ath yr olygfa yn gwych. Angen nawr ni'n mynd i newid yn gloi mewn i cymeriad arall tu fewn y sketch yma. A fi'n chwarae bachgen ifanc. So o 80 mlwydd oed i 18 mlwydd oed. am diwrnod. Glynnydd, mae'n rhaid fi ddweud, fi'n wedi cael ambell i edrychiad odd trwy'r dydd a gwisgo fel hyn. Wrth gwrs, da ni yn ffilmo o dan amgylchiadau Covid, felly allwch weld y criw i gyd

Felly dyma lleoliad trydydd sketch o'r dydd, a enw'r strand yma yw Huan Gerddi a'r sketch yma yw Awn am dro i frest ben coed. Drwy'r coed! Dan, be ni'n recordio? Wiwer. Y wiwer. Right, so bach of change of plan. Um, Mae'r sketch sy'n cael ei ffilmo ar y funud yn cymryd hira na nhw'n meddwl, felly fi na ddim amser yn anffodus i wneud y sketch ola'r dydd. uh, lle o'n i'n mynd i bod ynddo fe, uh, ond fyddwn ni'n cario mlaen i wneud hwnna a pigo fe lan yn y vlog nesaf, so mae'n ffain. Ac mae hwnna'n meddwl, early finish i fi. Reit, felly dyna ni wedi gorffen am y dydd bach yn gynharach na oedd wedi cael ei planio, ond fi wedi mwynhau siwt gymaint heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r fideo yma, a gobeithio wnaethoch chi gyd fwynhau dy ddiwrnod gyda fi fel bach o VIP yn mynd tu ôl i'r llen ar set chwarter cach. Fi'n gwybod nes i enjoyo loads. Cofiwch guys i edrych mas am chwarter cach ar Stwnsh Cimbo Hir a cofiwch i tanysgrifio chi pop di, gwasgu'r bwtwn notification a hoffi'r fideo yma. Felly dyna ni, fyddai'n gweld chi gyd yn y fideo nesaf, ond falle fyddai'n gweld chi nôl fan hyn fore Sadwrn ar Stwnsh. Ta-ra!